Nkemmel daymen deg wahil-nneɣ yeɛnan aɣerbaz n ssebt i yellan nettmeslay-d ɣef licarat deg lɛahd aqdim. Ass-agi-ni ad nmeslay neɣ ddurt-agi ad nmeslay ɣef ayen mi neqqar asfel, yani amek ara nefhem asfel. Xaṭer asfel-agi-ni daɣen aṭas n yimdanen ur tefhimen ara. Ayɣer yella usfel? D acu-t useflag-ini amek akka i yella? Mi ma yella nebda neɣra-d ad nɣer asag-ini deg Apocalypse neɣ taktabt n Uwḥi ixef wis xemsa taṣeddart tis tesɛa. Teqqar cennun yiwen ucewwiq d ajdid qqaren tuklaleḍ ad teddmeḍ adlis ad teldiḍ ṭwabeɛ-is axaṭer temmeẓleḍ i wakken ad tcafɛeḍ s idammen-ik yuzlen imdanen si mkul lɛerc si mkul tutlayt si mkul agdud si mkul tamurt anda anaf dakken lmalaykat cennunt deg igenwan qqarent dakken tuklaleḍ yani

Ur sɛin ara atan Lmasiḥ, ur sɛin ara atan umdan i d-yusan seg igenwan, inna atan usfel neɣ atan izimer n Rebbi i yettekksen ddnubat n ddunit. Ad nwali s une métaphore, iwala zdat-s amdan. En réalité, d amdan i d-yusan deg igenwan, mi icubeh-it ɣer izimer. Ayɣer? Axaṭer deffir n tikti-nni n izimer ya tout un enseignement illa uselmed ɣef ayen yeɛnan asfel n Sidi Rebbi maca iseflan-agi-ni anaf d akken mazman-nni aṭas ur ten-ifhimen ara surtu deg lɛahd aqdim axaṭer yuɣal usfel-nni ur yesɛi ara mliḥ azal mara

Iseflawen ittaɛjaben i Yillu d ṛṛuḥ yunzen, ul ijerḥen, yeddegdgen, ayagi-nni ur t-ittḥeqqar ara Yillu. Ul neɣ asfel n tidet ma yella deg-s vraiment wannuz. Axaṭer uɣalen agdud-nni mi d asen d-yeǧǧa Musa amek ara xedmen yeɛni iseflawen dɣa uɣalen ur sɛin ara mliḥ azal just ad d-awin azger neɣ izimer neɣ ayen i d asen t-issuter ad t-zelun umbeɛd ulac vraiment liḥsas-nni n ddnub xaṭer en réalité d acu-t wesfel asfel d akken ad ḥusseɣ iman-iw d akken d amednub i lliɣ i wakken d tidet uklaleɣ lmut aɣersiw-nni atan yemmut deg umtiq-iw anect-agini mi en réalité iseflawen n ɛehd aqdim ɣaren-d ar usfel n tidet yellan d lmut n lmasiḥ ɣef umidag

D ay ammi, imi i yeseddu ad d-yas Lmasiḥ ɣer ddunit, inna, inna i Sidi Rebbi, ur tebɣiḍ ara iseflawen, ur tebɣiḍ ara uɛadi, lameɛna tefkiḍ-iyi-d ɣer ddunit s ṣṣifa n umdan. Ur teqbileḍ ara iseflawen n lmal i tettett tmes, ur teqbileḍ ara iseflawen i ttekksen ddnub, Iseflawen i tekksen ddnub, dɣa nniɣ, Aql-iyin, ay Illu-iw, usiɣ-d ad xedmeɣ lebɣi-k, akken yura fell-i di Tektabt Iqedsen. Teslam d acu yenna Lmasiḥ? Yenna, Ur tebɣiḍ ara iseflawen d lewɛadi, ur teqbileḍ ara iseflawen n lmal, i tettett tmes, ur teqbileḍ ara iseflawen i teksen ddnub ɣas akken iseflawen-agi ttunefken akken yura di ccariɛa yerna yenna aqliyin usiɣ-d i wakken ad xedmeɣ lebɣi-k s wakka sidi rebbi yekkes iseflawen imezwura yerra-d deg umkan-nsen asfel n lmasiḥ ɛisa lmasiḥ yexdem lebɣi n sidi rebbi isebbel iman-is d asfel iṣfa iṣfa-yaɣ si ddnub ɣef yiwet n tikkelt alur dagi ay atmaten a tisetmatin ad nefhem d acu-t usfel ad nefhem d akken asfel n tidet yebɣa sidi rebbi d lmasiḥ Af demmag waya gini, imi i yessuter Sidi Rebbi ula i Ibrahim tikid tazwara, ini-as ad tezluḍ, ay d-tefkeḍ mmi-k. Dɣa, iswi d akken asfel n tidet. Ɣef demmag waya, Ibrahim ifhem avec le temps d akken ah, Asfel mačči s uɣur amdan, mačči d aɣersiw, asfel d-yas deg igenni yellan d lmasiḥ. Ɣef ddemma n wayagi daɣen, Sidi Rebbi issuter isem-is issuter i wakken iseflawen-nni d ɛahd aqdim en réalité d widak i d-ittṛemmizen ɣer tisin n lmasiḥ

Deg lɛehd aqdim, ula d afakan, ayen akk i t-iḍerrun deg fakan, ayen akk i t-iḍerrun daxel ufakan, en réalité, yessawal-d ɣer Lmasiḥ. Kullec, ayen akk i t-ixleq Sidi Ṛebbi, ayen akk i yellan deg lqaɛa, d ayen i d-yessawalen ɣer tisin n Lmasiḥ. Wa nwali, d akken Sidi Ṛebbi yefka-d asfel deg lɛahd aqdim asfel-agi-ni yebɣa ad aɣ-d-yawi neɣ ad aɣ-d-ismetki d akken d imednuben akk i t-illa iseflawen akk it n lɛahd aqdim sawalen-d ar wesfel n tidet yellan d almasiḥ ɣef temmagwa-agi ak ma nɛawed ma Assagini, usmer ur d-isawel ara neɣ d am-d-isawel ara Sidi Rebbi wakken ad tleḥqeḍ asfel. Ilan d ayen yebɣu yili, xaṭer asfel n tidet yemmut fell-aneɣ, ilan d Lmasiḥ. D idammen-is i yemmaren fell-aneɣ, i wakken ad ttwaɛfun ddnubat-nneɣ. Gma neɣ wetma, amen s usfel n tidet, i wakken ddnubat-ik neɣ ddnubat-im ad ttwaɛfun. Ur tettut ara daymen i wakken ad tabunim ɣer laccen-agi, i wakken ad ken-id-awḍent lividyu tijdidin. Ǧǧaw lehna d talwit ɣer tikkelt-nniḍen.